की करी हा आ बहू के एना हमर शरीर है तो हमरा नहीं बना के खियाबऽ पड़तै कि हमर बाप मतारी बना के थोड़ी खिया देतै आ बियाह कऽ के अनली हम यो कथी करे लगलियै जब तक नहाय छलियै कपड़ा चेंज कर तले अहाँ भूसा में लागि गेलियै ए, कहली। तऽ करि दै छलियै अच्छा अच्छा सुनू ना अहाँके पेट में धिया पुता है, केना चूल्हिला बैठबै चूल्हिला बैठबै तै छाड़ा के धुआं लाग जतै धुआं तै दुआरे अहाँ के अभी चूल्हे ले नहीं बैठा देब हम हटू अहाँ हम करै छियै एते अभी नहि हम अथी कमजोर भऽ गेलियै जब दबला दवाइ लाउ ग ए, नहीं हमरा बनाबो दू ना नहि हटू हम बनाबै छी हम अपने ओहे बना लेबै हँ आइ छाड़ा के धुआं लगती तब नहि लगती छौड़ा के धुआँ यहाँ से अछैत मे अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है यही में देखियो मटरो फुला के धऽ देने छियै बुझलियै आ बढ़िया से छोला बना आ तब दुनू परानी खाए लाउ के दवाई लाउ ग अच्छा ठीक है हम आबै छी आ पैसा कतऽ धेने छियै एहे में है पैसा हाँ वही में है अच्छा ठीक हम जाइ छी लेने आबऽ ठीक है जल्दी आओ होतै कहैत रही है नहीं करू काम नहीं करू काम आ हम केना अब ये सब काम छोड़ दिए हैं लोग हंसती नहीं गांव घर में से घर वाला से काम करबी है आ कतबो कहत रही तो ये भंसा चढ़ा दिलकी है मोटर फुला दिलकी है कहत रही नहीं करू नहीं करू अहाँ एहन जान छी एहन जान छी कोई दू दिन से भूखल छी बेटा पुतोह हमरा घर से भगा देलक आय हमारे हमरा भूख लगले केकरा घरे जाओ केकरा घरे नहीं कुछ नहीं हमरा फरैया जाय छे है लाखी वाली कन्या के कभी है कन्या कनी हमरा भात दा खाए लागी हम दू दिन से भूखल छी बड़ भूख लगल या हमरा खाए लागी कन्या हे कन्या मुझे खाना पीना बनबे छी खाना पीना देखे छिए कन्या हे कन्या हे बजबो नहीं करे छै एक बाजी हैं अतने चूल्ही ला बैठल छै एको बाजी नहीं बोल छै कथी कहै छथिन से कनिया कथी बनबी छा के दैया के दैया मटर के तरकारी भात बनबी छा हाँ और एकरा मटर का तरकारी भात हिनको ला बना दै छियै तऽ छिपा ले ले एथिन ना। के दैया के दैया केना ऐठ के बजी केना ऐठ के बजे कने ओनी छोजी के बूढ़ सोरे या पे ओने के दैया ऐठ के बजी है कने है केला ना ऐठ के बजी छा आय

हमर घर वाला ला देलक अपने बनबै छलक तऽ भेल एलियै दवाई लाबे लागी हाँ आ यहाँ दूर पर एलियै ठुनके लागी जाओ अहाँ एतऽ से जाओ एतऽ से हाँ? कोई महीना के दिया पूरा छोड़ दिया कोई महिला के तऽ कथी कहि दिए हिनकर नजर लगाबे लागी देखी ने एतऽ से सब दिन एतबे नजर लगाबे अबैया हम तोरा की नजर लगबौ

सारा सामान छै ने दोकानमे कोनो चीज अगर कमी छै तऽ लिस्ट बनाके हमरा दऽ देब जैसे ऑर्डर कऽ देबै बुझलियै ने ओना तऽ जे सब चेक कऽ लै छै कथी कथी छै तो मन को भैया मन को भैया एनी सुनो ना एनी सुनो ना ना भऽ गेलै हम विक्की की बात कहलियो हँ तोहर मतारी हमरा अगना में गेल रहल हँ हमर कनिया रहलियै घुघनी बनबैत हमरा कनिया से मंगलके या नहीं दिलके या हमरा कनिया के पेट में बच्चा है तो और मदारी कथी नहीं कथी कह दिलके हमर कनिया बड़ चिचियाई है केहन बात करे छा हो हमर न्या कथी कह देता है होना बूढ़ सूढ़ छै कथी कह देता उ बुढ़िया तऽ हमरा घरो में नहि आब जहि से रहै छै ज्यादातर गौ- गाँवे सब में घूम- मांगि चाहि के खाए तऽ ककरो कुछो करबे नहि करे तोरा बहू के कथी कह देलकै भैया तोरा नहीं विश्वास हो तो चला आ नहीं तो नहीं बा

आ की कह देलकै कुछ करने हेतै कि नहि करने हेतै आ ई जे है से उल्हन दै लए चलि एलै जाइ छै जाइ छै बुढ़ियाके हम देखै छियै कतऽ छै गेल रहलियै बनुआ भैया ला बुझलियै दम धरू अहाँ दम धरू अबिते होते बनुआ भैया आ कहलियै कि डॉक्टरो के कहि देलियै बुझलियै टेंशन नहि करू अहाँ जल्दी बोला ना दर्द अभी है हमरा एरे गरे समझल किया एरे गरे

गाय कोना ये आयल रे रे बुआ कनी मुंह पर नुआ दही ना भैंसुर लगवे से नहीं मालूम हो हैं? कोनो भैया ये ले हन बुढ़िया ए ले हन आ पूछी कथी कथी केलको हम तोरा घर वाली पूछी। पता नहीं तो न, हमर बेटा जनी रही तक न तब तोरा बौक हम तब छोड़तियो नहीं अपना बेटा के लगे हम मजबूर भऽ जाइ छी बुझली

से धो छै हमरा कहलकै भागब की हम पर नहि खड़ा सब छाँटब हँ। तोरा घोघने देबू खाय लागी से हमरा कहलकै तू द्राइन छै जोगिन छै हम केकर से बेटा के खगले चिबा चिबा के से हमरा एहन बात बाजे वाली काकी जे भेलै से भेलै हम अपना कनिया के तरफ से तोरा गोर पकड़ के माफी मांगे छियो गंगा जमुना कह के संतान एकटा मंगली हम

चल तू घर पर एना जे करबे तारा बेटा के पता चल जेते कि हम डाइन जोगिन छी एना नहीं हम करबे तो छी के केना को ठीक कर दी छी कर दी छी चल तू पहले घर पर तब तोरा हम जाहि से की करै छियो खाली मोर पत्थर में जाई खाली जा ठीक भऽ गेलो ठीक भऽ गेलो तोर बौ रे बेटा अरे बौआ एनिया एनिया मानव स्थिर भेल रे देखी भेलौ तोहर घरवाली ठीक मानव स्थिर भेल रे आ कोन कथी सिखले छी है कथी कथी रहै तो ओतऽ केलियै रे बेटा रे हम डाय जोगी नहीं छियै से बुझला ओना त हम देवी देवता के पूजा छी ना त कनी मतलब जनी टोनी जनी छी त एकरा हम कनी हम झाड़ उड़ देलिया मार थोपी सब मुंह फैला देबो भूल देबो तू हमर मैच है देखे हैं? त हम जान जोगिन बनब हम बनब नीक अरे कुछ करम बात कर नहीं होई, नीक छोड़। करम चल चल जल्दी चल चल कहलिए मन स्थिर है बड़ चिकन छी के अगना घर में अबे एकरा कुछो नहीं दे चाहिए बुझलिए नहीं देली तब तो एते फेर देलके धोछियाई बुढ़िया अहाँ के कहैत रहे छी हम एहन कष्ट अहाँ के तऽ हम सब चीज कऽ दै छियै अहाँ कहै छी नहि